Helo, siwr i chi? Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Rhys sy'n ma to, a heddi ni'n mynd i wneud sesiwn fach dwdlo ar y thema dineira. Felly, mae fe mynd i Yym, fwy na lai, fod yn ddyn eira yn dod lawr y dudalen, mae croeso chi droi'r dudalen um, ffordd arall os oes well da chi, agos mae fe'n un talach yn hytrach nag un sy'n mynd ar draws. Um, bydd gyda ni ddyn eira gyda het ar ei ben. Mae'r geiriau dyn eira dw i yn mynd i fynd trwy gorff y dyn eira uh, gan ddechrau reit ar y top ar, uh, yn yr het a wedyn ni'n mynd i wneud sgwaryn neu petriol bach yn y cefndir a cael cwpl o blu eira yn cwmpo lawr hefyd. Felly, ni'n mynd i ddechrau mor uchel a ewn ni, felly ni'n mynd i ddechrau gyda'r het ar y top. Does dim rhaid i chi i boeni um, uwch ben nhw na does dim byd arall yn mynd i fynd yn uwch na hwnna. Wedyn, ni'n mynd i fod yn dod am lawr, gorffen, Y hete. Wedyn, ni'n mynd i ddechrau i ben e. Ni'n gadael bwlch bach. A wedyn, i ni'n dod o gwmpas ffordd yna. Felly mae eisiau gadael bwlch bach fyna ar gyfer y trwyn. Dyw'r trwyn ddim yn mynd i fy mewn gormod. Mae'n mynd i fy mewn rhywbeth fel yna. A wedyn, fe allwch chi ddod a mas, lan i chi pa mor bell mas i chi moyn mynd, a nôl mewn. Unrhyw beth i chi ddim wedi gwneud rhywun yn gallwch chi gau i ffwrdd ffordd na os yw'ch bwlch chi yn rhy fawr. Wedyn, ni'n mynd i fynd am gylch arall. Fel 'na. Does dim rhaid bod e'n berffeth, peidiwch poeni. A wedyn, ni'n mynd i fynd am un arall. Fel 'na. Ond dwi ddim yn cael y gweilod fel hyn, achos fan hyn mae gyda ni llinell wibli wobli ar gyfer yr eira ar y gweilod. fel bod yn ei rhywbeth fel yna. Felly, does dim byd yn mynd i fynd yn uwch, does dim byd yn mynd i fynd yn is na hwnna. A chi'n lli gweld ar y dechrau pam nes i weid os chi eisiau troi dudalen mae croeso i chi, ond fel chi'n lli gweld mae fe'n edrych yn iawn ar ei ochr hefyd. Reit e, nesa, ni'n mynd i fod yn rhoi um, ein sgwar neu'n petriol ni mewn. Felly dwi'n ni fynd, fi'n credu, jyst uwch ben y trwyn fi'n credu ai. So dwi'n ni fynd tua myna. A wedyn dod mas rhywbeth tebyg yr ochr arall. Os oes pensil y pren mesur gyda chi yn amlwg, cerwch amdani. Mae yn linell i mynd i fod ychydig bach yn fwy cam dwi'n credu. Wedyn dwi'n mynd i fynd ar draws A mae hwnna'n mynd i ddod tua fyna a wedyn mi dda fi lawr yr ochr arall hefyd. Felly dwi'n weddol hapus da hwnna. Felly gallai sythu hwn ychydig bach. Um, ond fel wedi si, pensil y premesur bob tro i wneud y boxes. Os oes sy'n dychu, snag sy'n dychu. Dyw e ddim yn ei gwaniaeth, sy'n hyd yn oed rhaid iddyn nhw fod yn focs, does dim byd yn bod a rhoi um, rhywbeth o gwmwl neu beth bynnag, neu siap wibli bobli mynd o gwmpas. Reit, yma eisiau breichiau yna fe, mae'r breichiau mynd i fynd yn ffordd yr uh, geiriau os ni'n mynd i roi yr, um, y breichiau yn dod am mewn. Felly mae'r breichiau, ni eisiau y dyn eira yma i fwynhau ei hunan, neu o leia edrych i fod yn fwynhau ei hunan. Felly ni'n mynd i fynd i fyny, a mas o'r bocs yr ochr yna, a wedyn ti ar un uchder ar yr ochr arall, ni'n mynd i fynd yr un peth. Sdim rhaid i chi liwio'r rhain nawr, mae jyst digwydd bod dyfu pen di. Um, os ych chi eisiau wneud hwn mewn pen di'n hwyrach mlaen, a jyst rhoi e mewn pensil nawr, mae hwnna'n iawn, neu gallwch chi fod yn lliwio nhw mewn um, gyda'r pensil lliw di nes mlaen. Neu brown os hoffech chi, os brige bydden nhw'n siŵr o fod yn diwedd. Iawn ten, felly, mae gyda ni hwnna hyd yn hyn. Um, Y cam nesa, dwi am mynd i roi un sgarff fach mewn. Um, Mae'r sgarff yn mynd i fynd ar draws ffordd na. Dyn ni ddim eisiau fe fynd yn rhy... Um, mewn siap sy'n bach yn rhy cletwith ar gyfer rhoi geiriau mewn. Felly, be ni'n mynd i wneud nesaf yw tua yn y canol, gwneud rhywbeth fel yna. Sy'n golygu bydd bocs dych chi fan hyn, bydd bocs o dan fan hyn a bydd lle chi'n ei bocs fyna ar y diwedd. Felly peidiwch roi yn rhy agos i'r ochr a peidiwch dod fynd lawr yn rhy bell. Iawn? Um, does dim geiriau mynd i fynd yn y sgarff, felly mae croeso i chi wneud streipiau, neu os chi eisiau wneud rhyw linell, um, rhyw um, batrwm sbotiog, neu be bynnag, mae croeso i chi. Um, a wedyn, y peth ola ar y dyn eira unan ar wahân i'r um, geiriau yw ni'n mynd i roi dau fotwm fyna. Mae llythyren yn mynd i fynd ar y gweilod, ond wneith rheina ddim um, amharu ar y rhan yna. Reit te, nesa, ni'n mynd i allu rhoi ychydig o eira mewn yn y cefndir. So jyst rhowch chi'ch cylchoedd o blu eira ble bynnag i chi moyn. Gwasgarwch nhw mas ychydig bach, rhai ohonyn nhw yn rhywbeth o cuddio tu ôl y dyn eira hefyd. A dyna ni, weddol hapus dy hwnna. Just bod gyda chi nhw dros y lle i gyd chi'n iawn. Mae fe jyst yn ychwanegu chydig bach o ddiddordeb yn hytrach na bod yn ni sgwarin neu betriol plaen yn y cefn. Reit te, amser i roi'r geiriau mewn. Felly, dyn sy'n mynd i fynd yn yr het, felly mae eisiau dwy linell i wneud tri bocs. Draw a lan ar y top. A bocs. Y wedyn. So patrial bach yn dod lawr o'r top yn y canol. a un yn mynd ar draws, a newch chi siŵr bod yr un sy'n mynd ar draws ddim yn mynd y holl ffordd draw, mae siŵr fe stopo dan y linell yma. A wedyn yn llinell bach yn mynd lan fel yna. Felly dyna dyn. Nesa, eira. Felly, Felly, dyn ni'n ei bocs bach fanna, uwch ben y trwyn. Wedyn, torri'n hanner, a wedyn lan a draw ar gyfer wneud yr, a mae hwnna'n ei bocs arall. Felly, i wneud yr E, jyst dwy linell bach mewn fyna. I wneud yr i dot, gallwch chi neill jyst wneud llinell mynd ar draws, neu os ys well da chi, wneud i dot prif lythyren. Gallwch chi wneud rhywbeth fel yna. Yr yn iawn fel mae fe, a wedyn a llinell y dot. Ydw, fel fan hyn, nawr dan Gwelwr y sgarff yn eisiau rhoi yn bocs ni mewn. Felly ydw, so mae eisiau y yn y bocs cynta. Da. Yn y bocs bach sydd dan y sgarff. Wedyn u Dwy linell yn dod lawr. Triongl yn pwynt o lan. Ydw. A wedyn i dot prif lythyren ar y gweilad. Nes i weid bydd y botymau yna ddim yn tynnu ffwrdd ohono fe. Felly ni eisiau nhw i fod yn ddau sy'n weddol o debyg o ran maint a maen nhw'n cyfateb gobeithio o ran lefel. Felly top llinell yn cyfateb i'r top, gweilod yn cyfateb i'r gweilod. Mae'n lan ychydig bach mwy o'r ochr yma yn cedi. Ni, dwi ddol apus do hwnna. Um, un peth gallech chi wneud os ych chi yn um, glyfar tu hwnt yw gallwch chi ddefnyddio botwm arall fel rhan y dy. Felly y dot, na, gallai hwnna fod y rhan yna, ond mae hwnna'n mynd i orfod ffitio mewn um, yn daclus hefyd. Felly dwi'n gadael un fi fyna, dwi ddim yn mynd i risgo fe. Uh, cam nesaf yw lliwio. A dyna ni, dyna'n ddyn eira i. Um, lot house train felly, ac os bod gyda ni lot o eira sy'n meddwl bod lot o wyn yn mynd i orfod aros. Um, a mae hwnna fwy o reswm wedyn i drio wneud yn siŵr bod gyda ni um, gymaint o liwiau um, yn llanw yr rhannau yna sy'n angen lliw. Wedyn ni'n gwneud siŵr bod y gwyn yn sefyll mas. Felly, um, un o'r pethau mwyaf pwysig i fod yn ofalus yw beidio lliwio gyda du yn rhy galed. Um, dwi wedi mynd yn fwy caled gyda rhimyn yr het gan bod dim llythyrennau yna, um, ond os wasgwch chi'n rhy galed ar y rhan uchel yna, bydd y dyn yn diflannu, a wedyn bydd yn byd yn neud synwyr. Felly, um, gobeithio bod chi wedi mwynhau, fi disgwyl mlaen i weld chi to. Um, yeah, a welai chi yn y dwdl nesaf.